Atutan Lai miphun kan tuanbia he pehtlai in kan chim dingmi cu zeidah a si kan ti si ahcun Laimi le Pinu tuanbia timi kong kha a si. Lai miphun le Pinu timi tuanbia hi zeitindah ai pehtlaih ningcang a si? Pinu timi cu zeibantuk dah a si? Zeitindah tuah a hmangmi a si? Zeitindah Laimi nih Pinu cu an rak hmuh ning a si ti kha atutan ah vun chim ding ah kai timhmi a si. Hi kan chim dingmi kan thawk hlan te ahhin hi bantuk Lai miphun he ai pehtlaimi tuanbia kha video tampi kan rak chiah cangmi video clip tete kha kan rak chiahmi um i cucu khoika zawn YouTube ah dah kan chiah ti si cun Chin History and Culture Channel timi Chin History and Culture Researcher timi channel ah khan a si. Hi cucu video tampi kan chiah ciami, kan chim ciami kha a um i Lai miphun tuanbia he ai pehtlaimi tahchunhnak ah atu pinu ti bantuk le si ti bantuk te hna zong cun phunthawh le arsa manna ti bantuk kan kal chia le kan nunphung ti kan tuanbia ai pehtlaimi paohpaoh kha hika ah hin chim ding kan i tim caah khan research kan tuahmi kha sharing tuah kan duh caah khan hika zawn ah hin video clip tete kan rak chiahnak a si. Hi bantuk kong theih na duh ve a si ahcun cu YouTube channel Chin History in Culture Researcher timi channel kha rak search law subscribe tuah khawh a si. Kan chim ciami zong kha tampi a um caah rak ngaih khawh ve a si. Kan chim rih laimi zong kha tampi a um caah khan hi bantuk lei ah theihhngalhnak kaupi chap na duh ve a si ahcun subscribe rak tuah khawh a si. YouTube channel rak len khawh a si ti kha Hika hin vun theihter chih ka duh cun YouTube lawng si loin khan Facebook zong ah khan Chin History and Culture Knowledge timi ah khan cu video link tete cu kan rak chiah chih, kan rak thil chih lengmang. A ruang cu Laica cawnnak tete zong kha kan rak tuah chih mi a um i mizeimaw caah Laica cawn a duh mi caah a zuam mi caah kan tuanbia le kan nunphung kan holh le kan ca dirkamhnak ding caah tiin kan rak tuah mi a si caah cu zong ah cun like in siseh, share in siseh, comment in siseh thazaang pek khawh a si timi te kha hika ah hin hmaisa kan chim hlan te ah vun in theihter ta ka duhmi a si. Hika hin kan vun zoh a si ahcun pinu timi cu hlanlio kan pupa hna nih zeitindah an rua kan ti si ahcun lungkua le thingkua ti bantuk thing ngan pipi lung ngan pipi tang ah ti bantuk ah khan a um tiah an zumhmi a si. Cun pinu timi cu zeitindah an hmuhning a si kan ti si ahcun nuhmei a si tiah an rak zumhmi a si, an rak ruahmi a si. Cun a hnuk, a hnuk kan timi kha ai hmet ngan i khatlei a ngan khatlei a hme ti khan an zumhmi a si. I an rak hmuh taktakmi maw a si, an ruahnak an rak chimmi dah a si ti kha cu theih a si lo i kan pi kan pu hna nih tuanbia chungah an ṭialmi an zumhnak an hmuhning kha an rak ṭialmi kha tuanbia kan vun hmuhmi kha a si i a hnukka ai hmet ngan lawng si loin ai chinfual ti kha an rak zumhmi a si i cucu pinu kan timi nih cun zei tiang dah rian a ṭuan khawh i zeitindah thil a tuah khawh timi kha an zumhning, an ruahning a um ve. Cucu zeidah a si kan ti siahcun tahchunhnak ah zawt le fah te hna, fanu fapa thih, thih le lohnak ton, zawt le fahnak ton ti bantuk, zatlak puicumhnak ton, hoi ti bantuk te hna zong kha pinu tongh ah an rak ruah ti si hlan lio kan pipu hna nih cun. I tahchunhnak ah pakhatkhat ka unau a thih sual cun aa pinu nih a tongh ti bantuk, cun sungh zatlaknak, cun tirawl voi lonak te hna ti bantuk te hna zong kha Pinu nih a tuah khawhmi thil ah khan an ruahmi a si i a hlei in sukzatlaknak ton tikah khan pinu nih a tong tiah khan an rak ruahmi a si. I pinu nih a tong tiah an ruah cangmi cu zeitindah? Hlanlio kan pipu hna nih cu pinu an timi a lungtluannak ding caah rai an thawi kan ti siah cun hika kan vun zoh hna lai i raithawinak ding caah do a tlami thengmang te a herh ve. Cucu do a tlami cu zeidah a si kan ti cun ar ah khan a nak thengmang pakhat te hmanh a rannak le a sennak yawngdang ai cawhnak um lo tein uh, a nak thengmang a rang sicun a rang bak thengmang arnak le a rang thengmang te kha a herh ti si i cucu rai an thoi uh, cucu arnak le arang thengmang te cun rai an thoi ti kha si i zeitindah an thoi kan ti si ahcun Ar kha a ke an tan, cun a lu an tan. Cun umkheng kha a chiami te, pheham an ti le tlak um i an rak sermi a kuaimi te kha cucu rai an thawinak chungah sinah cun an chiah chih i cu lawng si loin zeidah an i put chih ti cu cun Lahmum timi la hoi ti ko selaw fawinak cun la peh dingmi tete kha an i put chih. Cun la lawng si lo la kher ding lahmui ti kha si hlan lio cun la kher ding kha aa la kha anmah tein an an ser caah cun cucu la kher ding zong cu an i put ti si. Cun lapar te hna kha an i put chih. Cun zeidah an i put chih rih ti si cun ba te ba kan timi cu vawlei tang ah um vemi kha a si, ai phun kha a si. Cun kawhra ti bantuk Laimi nih cun kawhra le ba ti bantuk cu kan theih tukmi kha a si. Cun banhla ti bantuk, cun fu kha caang hnih thengmang te kha ti bantuk, cun facang kha ti in an ciah i cucu ciahmi te hna ti bantuk kha an i pu te cu ahcun pinu a um tiah an ruahnak thingpi le lungpi sinah cun thla an va cam ti kha si hi zeitindah thla an cam kan ti si ahcun pinu pangvel aw kan tawng hlah law kan tawng hlah law kan tham hlah law kan tawng hlah law arnak le arang info na lung kan in tluan hi tiah mah pinu kha an va chawt ti si i a um lai ti an ruahnak paoh cu bantuk cun an va tuah ti kha si. I tahchunhnak ah a um lai ti an ruahnak kha lam hlatpi ai hlat tuknak hmun le hma a si ahcun inn a ngeitu hna i an hauka te ah khan lam a naihnak te hauka i lungdonh ti bantuk ah khan Cu bantuk raithawinak cu an va tuah ti si. I aa pinu a um lai ti an ruahnak kha lam nai deuh a si i cucu a um lai ti an ruahnak lungpi maw thingpi maw a umnak kha an inn in lam ai naihnak deuh a si ahcun cucu thingpi lungpi tang a um lai ti an ruahnak tang ahcun an ruahnak hmun ahcun cucu raithawinak cu an va tuah ti kha si. Pinu kan timi a umnak hmun cu zeitindah an ruah kan ti si ahcun a huaimi ah an ruah ti si. A huaimi timi cu zeidah a si kan ti si ahcun minung a tawng khomi, tahchunhnak ah harnak a pe khomi tibantuk hmun le hma ah khan an ruah ti kha si. Hi cucu pinu timi a tuanbia le Lai miphun kan tuanbia ai pehnak, ai pehtonnak kan biakmi te hlanlio kan pipu hna nih an rak biak ning le rai an thawi ning he ai pehtlaimi kan tuanbia kha a si caah khan atutan ah cute cu Laimi nih zeitindah pinu an rak biak i zeitindah pinu a lung an rak tluanh timi kha hika ahhin atutan ah vun chim ka duhmi si. A tawinak kan chim si cun pinu kan timi cu an biakmi a si. Cucu an biakmi cu khuachia phunkhat a si ve ti khawh a si. I an biak ti tikah zawt le fah an ton caan ah khan pinu nih a kan tongh, pinu nih a kan tham, Pinu lung kan tluanh lo caah si ti bantuk kha an ruah caah cucu pinu tluanhnak ding caah cun rai an va thawi tawn ti kha hika han kan Lai miphun kan tuanbia he pehtlai in khan tutan ah sharing hun in tuah kan duhmi hna a si. Hi bantuk thaitlai tete theih na duh ve si ahcun Chin History and Culture Researcher timi YouTube ah khan rak search ve law cu ahcun tampi na chap ve lai ti kha ka han adonghnak bik ah vun in theihter ka duhmi si hnu video tu an i tong ṭhan te hna lai. Bye bye.